Mae eleni yn flwyddyn arbennig iawn i Gaws Cenarth. Nid yn unig bod nhw'n dathlu 35 mlynedd o fodolaeth, ond maen nhw hefyd wedi profi un o uchafbwyntiau mwyaf y busnes hyd yn hyn, sef derbyn Gwarant Frenhinol. Mae'r warant yn cael ei benodi i unigolyn neu fusnesau sy'n cyflenwi nwyddau neu wasanaeth yn rheoledd i'r Frenhines neu Tywysog Cymru. Ac eleni ym Mlwyddyn y Jubilee, mae caws Cenarth wedi ei dderbyn. Carwyn Adams yw'r ail gynadleth i greu'r caws yma ar ôl i'r rhieni sefydlu'r busnes nôl yn yr 80au.
Benderfynwn i biti uh, tair yn ôl ar ôl Neu tipyn bach o um, hala bach o gaws i uh, tywysog. A wedodd mam, wel, beth sy'n ni'n uh, yn Elliot cael, uh, cael y warrant? A, a tipyn bach o broses, ond uh, O'n i ddim yn quite siŵr y dethon ni benne, achos mae tipyn o bethau mae rhaid i ni wneud i wneud siŵr bod ni'n dod lan i'r safon maen nhw'n disgwyl ni fel cwmni. Fel beth?
Wel, peth mwyaf bwysig, bod ni'n drych ôl y tîm, pobl ni'n cyflogi, a hefyd beth ni'n gwneud o ran ailgylchu, a fel beth ni'n gwneud gyda'r dŵr, a ni'n defnyddio faint o dŵr ni'n defnyddio, beth ni'n ei gyda'r wastraff, a basically popeth am ran yr amgylchedd hefyd. A fi'n credu bod ni'n tico ran fwy o'r boxes, prynu cath organic, defnyddio gwmyn y pobl lleol gallwn ni, a cynhwysion yn lleol. Fi'n gobeithio bydd hwnna'n dod lan i'r safon beth yn disgwyl. A bydd, uh, dim o flwyddyn i ni aros, ond uh, diwedd y dydd... Amser hir! Do, tipyn fach.
Ond gyda ni'r cadarnhad yn ôl yn diwedd mis mawrth. A o'n i'n uh, um, chuffed a bits fel yn dweud. Ie, yes, ni'n meddwl.
A mam Siôn Brawd iawn hefyd. Ydy, ydy, tipyn bach o clod i mam achos mae wastad wedi bod yn meddwl mowr am yr um, teulu frenhinol, a cysylltiedig gyda'r uh, corgis uh, blynydde maith yn ôl. So mae fe'n tipyn bach o chabwynt iddi hi. So ni'n ni eitha falch iddi mwy na ddim byd. Be mae hwn yn mynd i olygu i'r busnes? Wel, fi'n credu felly bydd hwn yn helpu ni cadarnhau beth ni'n ei ran safon. Ni'n rhan fwyaf cawsau ni'n organic, defnyddio cynwysion lleol, A hefyd felly byddem tymed bach mwy o marc i'r cwsmer i weld, o, os bydd, os mae'r yy Twrs fel Charles yn yy yn prynu fe, wel, mae digon da i ni. So, ni'n gobeithio cyflenwi ordr nywy i yy i Japan yn y mis nesa. Mae lot yn mynd mas i tai bwyta yn ystod y mis neu ddau nesa. A yym fyddwn ni isie dodi'r yy marc hynny ar yr yy ar y caws wedyn, so tymed bach mwy o pwyslais ar y safon. Ail-frandio ar y gorwel? Odyn, ni'n mynd trwy'r proses o ail-frandio ar y foment. So, edrychwch mas yn hydref, so gobeithio bydd uh, um, uh, rhywbeth bach newydd uh, ar y gweill.
Fe wyneboch chi amser digon tywyll adeg Covid dwy flynedd yn ôl, ond nawr wedi Cyrraedd yr uchel fannau unwaith yn rhagor. Do, oedd hi'n eitha, shwt allai weud, um, ofydus um, iawn ar adeg inni. O'n i'n mynd gwybod ble droi. O'n i'n um, darparu lot o caws i'r uh, awyrennau at gawnt pobl oedd yn trefelu. A ni'n neud caws felly 6-7 wythnos mlaen yn gynt na beth oedd e eisiau darparu caws. A wnaethon nhw troi rownd a gweud bod nhw ddim eisiau'r caws. A chi moyn cymryd y caws chi wedi hala'n ni nôl. So, beth ni'n ei nawr? So, um, o'n i'n becso tipyn bach. Wedes i'm gormod wrth y teulu ond yy fi'n cofio fi'n siarad â mam a wedes i wel by rai' fi defnyddio'r yy cyfryngau cymdeithasol a gweld beth allai neud. Os gai 50 ordr fach ar y ar y we fyddai mwy na hapus jyst i ca'l symud tamaid bach o gaws. A o'n i'n sioc, tipyn o sioc y ffordd yym gethon ni yr ymateb ni 'di ca'l a a oddi ar ein hun ni'n ni'n gwerthfawr iawn o'r cymorth ni 'di ga'l.
Un peth sy'n bwysig i'r cwmni yw'r defnydd o laeth organig lleol. A'r rhai sy'n gwerthu eu holl laeth i'r cwmni yw Elfyn a Rhian Davies, fferm Glancynin ger San Clair. Amser gorffennes i ar y caws yn San Clair tua wyth mlynedd nôl. Caws eich hunan wedyn?
Caws yn hunan.
Yy Es i i weld Carwyn a gweld y cymeren yn lath i, a oedd e'n fwlon, a a mae 'di bod yn gweithio eitha da arni. Yym dwi'n mynd â'r llath i gyd i fyny yy tair waith yr wsnos, a ma' Carwyn 'di bod eitha onest a eitha plain a mae yy dwi'n hapus a dwi'n credu gobeithio fod y llath wedi helpu yy y caws gyda fe gweud y gwir. Pam chi'n credu bod y llath yma'n ddelfrydol ar gyfer cynyrchu caws? Mae'r braster yn uchel, yn byti bedwar, mae'r protein yn uchel, ond mae'r capacecin yn uchel hefyd, roedd fwy o gaws per litr o lath, a mae hwnnw yn helpo. Wrth gwrs, y mwy o gyd mae'n yn llegar allan o, o litr o lath gwr y gyd. A dwi'n meddwl nawr gan bod ni'n wedi troi yn porfeidd am byth, uh, pasture for life, mae'r llath mwy melus a fi'n credu gobeithio bydd e'n gwneud i gaws e Dwi'n siŵr fod fe'n neud y caws yn fenach, gweud y gwir. Beth yw'r porfeydd am byth a sut mae fe'n gweithio? I ni dim ond yn gallu bwydo porfa, uh, o, porfeydd de, a llysiau uh, a popeth arall, uh, dail o'r cod a uh, bethach o'r cloddiau a llysiau o'r cloddiau. Dim llafur, Dim llafur o Rwsia a dim soia na dim byd o o Brasil mae e'n hollol lleol yn yn y parlwr llath ni'n dodi tymed bach o yy pellets yy liwsarn yy a porfeydd i porfa i hwnnw hefyd. Ni'n cymeryd y lloi i fyny i ugen wsnos yy ac wedyn ni'n tynnu n'w a ma' n'w ar wedyn yy gwair n- ne' silwair A'r tymed bach o'r Lucerne Palace 'ma. A dwi'n meddwl yy fel i ni yn ffermo fe fel 'a yy dwi moyn cadw fynd gweud y gwir.
Mae gan gwahanol frydie o wartheg rinweddau arbennig i'w llaeth, ac mae gan Elfyn fryd anghyffredin i'r wlad yma. Mae'r daear edrych yn gysurus reit mas 'ma. Odyn, odyn nhw'n dwi'n meddwl bod nhw'n ma' nhw'n cael ffordd i hunain, ma' nhw'n cael bywyd go lew fi'n meddwl ni. Odyn.
Ma' nhw'n cael triniaeth pum seren ma? Odyn.
Uh, nhw sy'n cael ei bwydo i gyd gynta, nhw sy'n cael ei edrych ei hôl. Be sy'n mor arbennig am y bryd yma? Uh, ar fuwch o iseldiroedd, maen nhw'n cael ei galw yn MRI, uh, maen nhw'n fuwch defnyddiol, Mae llo da i greu cig eidon. Yn ni'n cael prisiau da am loi. Uh, mae llath nhw'n dda i weithio caws a i warthu hefyd. Um, rhywbeth mae Carwyn yn moyn newid, rhywbeth ni eisiau newid uh, weddol syth uh, fi'n de. Uh, Mae'n gweithio eitha da, dwi'n credu bod fe'n beth gorau wnaeth enni. Sa'n credu, gweud y gwir, bydden ni ddim ma nawr, bydden ni wedi cadw gwerthu i rhyw cooperative neu rhywun. Y carwy'n wedi cadw neu fynd.
Carwyn, ti'n cael y llath oddi wrth Elfyn. Faint o wahaniaeth yw ei gael llath o safon? Mae'n ei tipyn bach o wahaniaeth ar, ar, ar, ar cynhwysion uh, a ffordd mae'r uh, mae llath yn uh, cael ei cynnyrchu ar uh, porfeidd um, ffantastig sydd gyda Elfyn a hefyd um, ar anifail hefyd mae'n ei tipyn bach o wahaniaeth a faint o protein mae'n neud, yn neud tipyn o wahaniaeth y ffordd i'n actually gallu um, datblygu yr, yr caws a'r structure y caws. So odi, yr, yr, yr llath yw popeth sy'n neud y caws. A Thelma, yn ogystal â derbyn y warant frenhinol, chi hefyd yn dathlu 35 mlynedd o fodolaeth. Sut mae hwn yn gwneud chi deimlo? Wel, teimlo'n hapus iawn, yn wedi bod y cyhoeddiad yn dod pen wythnos bod ni yn dathlu'r penblwydd. Dwi'n meddwl bod e yr wobr fwyaf ni wedi ennill erioed a gweud y gwir, achos o'n i'n rili chuffed os wedon nhw. Fwy na carfwi falle. A faint mae'r busnes wedi newid dros y 35 mlynedd ddiwethaf? O, tipyn. Busnes bach wedd e pan wedd Gwynfor a fi'n rhedeg e, ond o'n eitha hapus fel 'a. Ond unwaith dath Carwyn mewn i'r busnes. Carwyn sydd ar fai? Ie, yeah, definitely.
Wedd e eisiau newid bob peth. A erbyn hyn, mae'n cyflogi llawer fwy o staff yn y wyn i ni. Wel, o'n i'n neud e gyd yn unan, gyda help Gwynfor a tîm ar gwaith yna fe. Bob ti o'r coleg. So, Carwyn sydd wedi cynyddu'r busnes. Ond mae pethau di newid ta beth. Chi'n gorfod symud mlaen gyda'r amser. A erbyn hyn mae e'n cyflogi ugain o pobl, ie. A ma' raid cofio ma' llwyddiant y caws yn dibynnu ar ymdrech y pobl sy'n gweitho 'da chi a ma' nw... Bob un ohonyn nw?
Bob un o nw a ma' nw'n tîm bach hyfryd. A Carwyn, ma' siŵr o fod yn neis i ga'l cefnogeth dy fam o hyd. Odi, yn bendant, achos ar diwedd y dydd, hi nath ddechrau'r busnes, a byddwn ni ddim yma heddi hebddi. A hefyd, mae bach mwy o um, dealltwriaeth i'r rhai wrthau ffordd i dealltwriaeth y pobol, felly yna fi. a mae'n gweithio na, mae'n rhaid i ni ddim fel hyn, mae'n rhaid i fel aso. Odi, mae'n neis bod y cymorth da fi, a wedyn ni gyd wneud y penderfyniad iawn ar diwedd y dydd wedyn, a datblygu'r busnes a cyflogi mwy a, a symud ymlaen.